My wife actually please when he was doing all these things he was crying he was sharing tears for the sake of those whom that I want to understand this categorically or clear for me let me change it my to exegbe exe dona la nɔvinyewe nya yi ke gblɔ mi le kpoe ɖe le aƒea me le ŋdɔ ya koe nye be aƒetɔ ɖe yi ke yɔm nɔvia ɖe yi ke yɔm le kɔsra yi va yi me kpla ɖa tsi, kpla vi hehehehe. Ame ɖe agblɔ be yi me kpɔ ŋutsu ƒe avi ƒe aƒe kpɔ, gake mama Eli akpɔe ŋtsɔ, menye nye avi o. Le anukɔ ɖe me yi ke mi kpli mi ƒonu vɔ, megblɔe nɛ be makɔ nye akɔ va tɔ Stevie be ame ɖe ne srɔ̃ nu le eme. Ebe mama Eli yɔ ŋkɔ nye, yɔ dukeme nua le dzɔdzɔ la me be ao, ŋkɔwɔe aɖe nɔvinye, nye Marie ɔ. Ale be nu yi ke dzɔ kpɔe ɖe koe nye be. nɔviŋutsu aɖe yɔ eya ŋutɔ be trɔ zu nɔvi nam ne manɔ aɖaŋu ɖo na ye abe ale yi ke wò hã èyɔ nam meɖona aɖaŋu na wò. Mama Eli, kpe ɖe ŋunye ne maɖe kuku na srɔ̃nye. Be, O, nàɖe kuku na srɔ̃wòe. Nu kae dzɔ? Ebe, Mama Eli, le anu kɔ ɖe eme ɖe, míɖe srɔ̃ ten years ye nye ya. Mebe nɛ, Ƒe ewo ten years ye enye ya. Ale be le anu kɔ ɖe eme la, e, e, srɔ̃ meva le fu fɔ o. Ee, ƒometɔ tsɔ le fu ɖe na yi. Eɖe yi ƒe taflatse nua mele dɔ wa o. A Nu kae le dzɔdzɔ ta eva wɔe be yi kpɔe be a eyi ŋutsu sesẽ ke kanti ka yi ƒe nua le dɔ wa ɖe ele be ne yeaɖee fia le gbɔ me? Ta nu yi ke va dzɔ kpɔe ɖe koe nye be ɖe nɔvinye ebe yi va dze nyɔnu nyaa wɔ ya yi gbɔ me yi ma gbɔ kaba o. Ne woyɔ yi ya bank ya. tsi ƒonɛ ɖe edzi ale be ne ekpɔe le aƒeme ɖe wonu le dzi ku ne tɔke tɔke tɔke ɖe abe ɖe ne yaƒoe ne ku ile nu ɖia ya ya va tsi gbɔme ŋkeke ɖe waƒe agbɔ ile wɔ kple susu be ɖe elɔlu ke ne dzi ne vɛ ne wòaku alo ne wòadzo le srɔ̃ ɖe ƒeɛ iɖo ŋkudzi be gbe ɖeka kura igblɔ nɛ be ɖe ne be yi madzo ɖe mita nyo

Nɔvinye, magblɔe tso gɔmedzedze be ebe aklama ɖe ɖi na ye nye be nyɔnu ɖe yɔe gbe ɖeka yike yi gava tsɔe nɛ abe kɔsra ɖeka kɔsra eve ŋu tsi gbɔ ko gblɔ nɛ be darling be honey o be eme inya nuka ya yi be ao be ifɔ fuloe be hee eke ko dii le nɛ ase gbe ɖeka ƒewo sɔe ke yi mese kpɔ fifia yi dze se ewu ke nɛ adzo le aƒiɛ me abe xevi dzodzoe nɛ ayi yi kpɔ le dɔme ɖe. gbɔgbɔ va ƒie me zu nuka? Ezu dɔ. Yi pack yewo nuwo le susu me. Oh, yi ɖe boutique ɖe va tsɔ awu ɖewo. Yi va tsɔ nanewo dzra ɖo, dzra eɖokui ɖo nyuie ɖe be a, ne enye be nyɔnu ya be yi fɔ fu nɛ tututu ɖe? Hɛ! Fike ga yi? Ega ɖe tɔ. Ega tɔ na yi va hai two bedroom apartment kɔngoe nu eve yevu ŋku ʋuʋui tɔ ku mɔ yɔ be self contained ɖee ye abri wa be container e self container ya yi va hai fimi zɔ ɖee ya yi tsine bɔ kple vie no tu va no va nɔ me ne yo na ya be srɔ̃ tɔ yi va dze xɔme nuwo ƒle gidi gidi vɔ nu miwo pete wo le yi si le aƒe ma ƒe gake lɔ lɔ dre ɖe fima abe akɔ e nuka aŋɔ be yi ma dzo ta yi va wɔ aƒe me bubu na yi ɖokoe Ale be yi le fi mi. Yi titi asi ɖe nua dzi abe le yi ke gblẽ be yi me titi asi ɖe ƒo dzi kpɔ. Ema wu vɛ yi nu yi tse yi titi asi ɖe dzi ya. Ke tse eva dzɔ. Nu yi ke va dzɔe nye be nyɔnu ya eva ɖiɖi. Gake afi wa ɖiɖi ɖe he yi wo zu ame ɖeka wo zɔn ɖe. Ya yi le bia vɔ gbe sia gbe ele tsi nɛ be ɖe leke yi ŋutɔ ya tu xɔ yi na nyɔnua le me yi ma yi ye wa. Ne yi ya lɔlɔe be Fifia wo gbe ɖe eya tae va hae self contain two bedroom nɛ ta ne yi nya le gbɔme nya le enu ɖiae mele nuɖuga nɛ o le fu wɛ koɖe egbɔ tutu ge gbe ɖeka o be ne yo wɛ ne kɔ atui be sigbe tututu ya yi le wɔ ge ma ale be yi susu be yi le heaven susu be mawu dɔla ɖo kɔ yi kɔ dzoe pete tse xoxo emi yi me kpɔ lɔlɔ ke mi kume teƒe kpɔ ta la oo dzi dzɔ nyae ne yi le dɔme oyɔe be ne yi va ƒle take away. E laptop vɛ mia ŋtɔ mi nya nugɔ be laptop ɖe ɖetugbui ɔ wo ya wo se eme xoxo e take away ke wa parcel yi me nye nya viɔ wa ʋui ɖo ɖa le kɔ abe laptop ko ŋɖuɖuɔ ɖe a ʋɛ ɖa wa eya ku me wɔ ɖuɔ ŋɖuɖu no ɖe le aƒeme kura wo be hɛni ne gbɔ na ƒle te nye ya tso gbɔme ale be le yi wa gbe me zɔzɔ leti asie ke me pɛtɛ ɖe ba tɔwo pɛtɛ wo nya yi be nuɖuɖu ko yi va ƒle na fia yi aƒe dzo na yi aƒeme xexe. kple weekend we mimli ɖa kple kɔsra. Ale be nuyi ke yeagblɔ koe nye be yewɔe kakaka la eva ɖo afi ɖe zɔn ɖe yeva dzo le gbɔ le aƒea me yi srɔ̃ gbɔ va ʋu tsi nyɔnua gbɔ. Ale be le yewo kpli ƒa yi nɔnɔme ya yi le bia be ɖe eta ɖevi gbãtɔ kexe le asiwo nya kpɔ le ɖe emee nye tɔ. Mama Eli, gbesiagbe ne nya bia be mee nye tɔ ko ele be nyɔnu ke neƒo nu ɖe eme alo newɔ abe eme si o. Ale be gbeɖeka ya yi lée, tafla tsɛ yi lée tege heyi wonɔ aba dzi ɖe. Ya yi biae be nekpɔ yewo ŋkume ne abia ya ɖe. Wòle yewo ŋkume kpɔ yi tsɛ yi le etɔ kpɔ. Ya yi biae be yi be ɖevia etɔ ɖe fika wòle. Fimi ɖe nɔvinye nya nu ke wòkɔ ɖe ŋu nɛa? Ne ɖe asi le tafla tsɛ ne ɖe asi le alẽŋtsu kemi ŋu. Leave that stupid man. Ɖase le ŋutsu alẽtɔ kemi ŋu. Eyae be, Ẽ. Gake le gɔmedzedze ɖe vivi nɛ be wotsi nɛ be ne yi ɖase le alẽtɔ efia be megale na, he, she has nothing to do with that man. Ewɔ nɛ be naneke megale wo kplii dome o ta la, eyata wòte ŋu gblɔ nɛ be ne yewɔa nuka ne yi ɖase le alẽtɔ ma ŋu ta yewoa confront the Jizɔe kpe be, Ah, nyɔnue ke la. Yi kpɔ srɔ̃ tɔn zɔ la, eo le vi dzi nɛ ge wa yɔyi tse be Daddy. Ale be kpɔe ɖe ko le nya mea, eva kɔ vie dzi alo eva ɖiɖi. Ega dzi nyɔnuvi nyakpɔ fine ɖe. Yi ŋtɔ yi ɖo kɔdzi yi kpɔ ɖevia le ɖe. Yi tse ga ɖɔkta ko pete le fima gbɔa gbe xe nɔ duty. Elabe yi me nya be vi tse ayɔyi be ŋɛɛ agblɔ be Daddy o.

Aɖa dedetsi, aɖa fufu, aɖa nu aɖu be no tsi neva no mɛwa, gake yi gale dzi, yi le ewa viɖe viɖe. Ma nya yo nu ɔ, tafla tsɛ, nyɔnu ko le ŋkɔ nyɛ sɛ ɖee, no nya be etsɛ mɛwa si gbɔ ko trɔ. Ma ɖo aba le xɔ mɛɔ, wo tɔ ŋɖe na pampers akɔ ƒu abatiɛ dzi ɛ pɔ. Ŋhum, egbe nɔnɔ ɛ. Srɔ̃e, nɔvinye nyɔnu, nu miwɔe na ŋutsua tsi aƒe me nawɔe ɖe, ye nye be, ne ŋutsu le xɔ me ɖe, ne ŋua nɛ be yi le dzinu vi dzi, tafla tse ne vi fɛ le mia si tse, eya ta ma ɖo aba wa? Eya ta ma ɖoli be shit wa? Gbe sia gbe mele be aba wɔe ɖe, ne nɔ anyi kra tse ɖe, ne wokpɔ pot holes alo edzi ne crack o, Leke aba dzi krak be tsi te woa ƒo ƒu ɖe wo nɔnɔewo ŋu ao? Esia le be ne ʋe mamamama ne ŋutsua nya le kpɔwɔe ko ɖe, ne ekpɔ be yi le dzinu vi dzi gake be numa ɖeke tse mele dzi yi o, vɔ yi srɔ̃ ke mi ke malo koe me do yi tsi le ƒe o, woa gbugbɔ ahe aba ke ne yi ne yi ɖo yi be yie wa susu be sasbook dzie mamamamama numa ɖeke mele dzi yi o ta yi va dze ah ekpɔ tsotso kpɔ gake yi mate ŋu aɖee gblɔ tse o. ale be enuɖuɖu tete tsɛ ɖe eva su dɔ na ezɔ. Mama Eli menya nu ka dzɔ ame be ao. Ne etso dɔme gbɔ ɖe, enyɔnu ke alé ɖevia ɖe axa ɖeka anɔ fon dzi alo anɔ chatting, mia ŋutɔ mise me o, ŋkububui WhatsApp anɔ dzi. Oh! Enya kae ke? Nuɖuɖu ma nai, wole fon dzi, agbawo le edzoɔdoƒe, Exɔ fain ke ɣeaɣi edzɔ do ƒe pɛtɛ etiles edzi pɛtɛ eva zu yibɔ yi be hɛ yi di tse yi kpɔe gake ne yi trɔ kɔ kpɔ ɖevia ɖa ɖi yɔyɔ ta ɖe edzi le yi dzɔ mama eli gbeɖeka yi gbɔ tso dɔme zɔ ɖe tse va dzɔ ale be yi kpɔ be yi vi tukuiɛ

Ya vinyɔnuvi tsitsitɔ gblɔ na yi zɔn be ɖe mama do. Ya be doe fika? Aƒe gblẽ mi ɖa yi. Ya be ah mama do ɖe uncle mama yie ɖe daddy nye ɖo ɖa ƒe. Ya yi be oh mekae nye daddy wɔ egbe gbɔgblɔ nya ma se? Ɖevia gbe gbɔgblɔ be ah uncle ta me nya daddy nye wa. Daddy nye nɔ fia va mama nɔ ɖe fia wɔe be yi ƒe bestie eke yi ƒe brother eke ɖe daddy nye ke mi eyi ɖo ɖa ƒe. Fi mi ɖe mama eli. Ebe yi ƒe ŋkume ɖe tsyɔ. Ayiyi lé yi ƒe ŋkuwe. Ibe yi ku vɔ. Mi nyɔ nam lo. Miniti atɔ̃ aɖaba ƒoƒo atɔ̃ ya ɖe. Inɔ alɔn me viɖa ƒe nyɔ zɔn ebe hɛn. Ɖevia ebe nukae obe mama yi ɖa ɖa ɖi ɖo ɖa ƒe. Ta nu ka menyo va ŋke me be ɖaɖi yi mama yi ɖe ɖaɖi ɖoɖaƒe fi mi yo dzi ʋuʋu zɔn ale be yi me ƒonu kura o. Egbɔ va tse ɖi yi me ƒonu o lokoe be o hɔni me gbɔ ɖe fi ne tso ebe o fi fla ko ame ɖe va yi ehe yi be ne a wa momo ɖo ɖe yi nɔ ehe ya yi be ne a ga tsɔ nu eve ɖe le store me ne a gbɔ yi be nuawo ɖe a be yi yi kura nua ɖo xɔ asi lɔ yi le vi nya kle nua ɖo xɔ asi zɔn ya yi be yee yesu nya ɖe gbɔ lo. kɔ yi meƒo nu o. Fi mi zɔ ɖe, ya yi kpɔ vovototo le nyɔnuwo dome ya yi dze yi srɔ̃ susu. Ale be nane ƒo nu na yi be ɖevi ke le gbe ɖeka wo ate ŋu agblɔ be me ye dzi o ta ɖe yi le biabia ge. Ne yi bia vɔ ɖe aƒe ya ŋu nya ɖe me nɛ zɔ̃. Ale be le anukɔ ɖe me ɖe mama eli yi ŋutɔ mía ŋutɔ mi nya le ke wo wa nɛ. Yi va zã spacement ale be woate ŋu akɔ brush. tsɛ akɔ ava wa DNA test ta yi di mɔ ɖewo nu nyɔ ale be yi kpɔ nu kewo ya tia kɔ wa DNA test na ɖevi fiɛ ale be yi yi ɖe kɔdzi le gɛ va wa test le teƒe ko dze be ne ya wɔɛ le. Le test wawa me ɖe, yewo kple ɖɔkta yewo ɖo dze fine ale be wo na yi ɣeyiɣi be ne ya wa nuka? Ne ya va xɔ result ɛ ale be yi ga trɔ yi. Yi ɖo result ɛ xɔ ƒe ɖe, ah eɖɔkta kle le. Ele asem ka ɖa yi ele nyawo gblɔ na yi le nu ƒo na yi le yi nu ble yi be a e result wa kɔ nam ko ma trɔ dzo yi dɔ nye me ko ya e va le nu kpole ƒo nam wa. Psychologically mia ŋutɔ mi nya ne nye be taflatse ame ɖe dze dɔ ame ɖe ku na ame ɖea afi a gba nya ɖe gbɔ gbo ya kple nya ɖeka nya ve ɖewo xo le very delicate a ele be na bla mia nu psychologically na nɔ susu ɖewo kɔ nɛ kaka ƒe na kɔ nya gba ɖe gbɔ ta yi yo susu le kaba gbalẽ nya la yi nyo be a tse le dzɔdzɔ aƒe ŋutsu ke le nu ko ƒo na yi le Ale be last minute ɖe eva kɔ ɖe gblɔ nɛ be ao enɔvinye ŋutsu ye mate ŋu adzi vi o. Yi be ɛɛ ɖɔkta yi be nuka? O be o mate adzi vi o. Esrɔ̃ le asiwò a? Yi be ɛɛ srɔ̃ le yi si a. Fi mi zɔ ɖe ya yi na wònya be yi ɖe srɔ̃ ƒe wuieve ƒe wuieke ɖe yi ɖe srɔ̃ tso 2012 ke. Ya ɖɔkta be wow. Ya srɔ̃ wɔe ɖe yi be wɔe le aƒe me. O be ah, I would like to know this beautiful lady. Ah, na nyo ɖe. Ne kplɔ srɔ̃ vɛ ni akpɔe ɖe afi mi zɔn ebe ye enya dzɔ. Ya yi be tse haƒe o be ne nye be kplɔ srɔ̃ vɛ yi kplɔ yi srɔ̃ vɛ ne yi kpɔ be eya ate ŋu adzi vi haƒe ɖe. Eke ma yi wa te ŋu akpe ɖe ŋu ŋkuʋuʋuitɔ ke to wo yɔ be artificial insemination alo wa kɔ etafla tse ŋutsu ƒe tsie akɔ de nyɔnuɔ ŋutɔ me ko wa tsɔ fuɔ ɖe. ke ma woadi ɖe ɖe ade nyɔnua ŋutɔ me ɖe, woayɔ yi tsɛ be ɖe eɖaɖi azɔ. Yɔe be Yehowa. Gake yi ko nu le ɖɔkta ŋkume ya yi dzo. Yi ɖo aƒeme yi me tɔ ne adalɔ̃. Eyi gbɔ ɖa zɔn ke ɖevi woame eveawo dze yɔ ɖaɖi, ɖaɖi fi mi zɔn yɔe be ŋm, nuka ɖaɖi. Kaka ne aɖo aƒeme wo sɔ ta kpli be a, fine yi ŋtsɔ yi dzo egbe tsɛ yi ga dzo fine yi tso. Yi me ƒo nu o fi mi zɔn ɖe yi dze yi srɔ̃ susu. Yi mlɔ anyi pɛtɛ ɖe yewo ŋku pɛtɛ le te kpaa yi le meka susu yi le yi srɔ̃ susu zɔn. Mi kpɔ le mama eli le nua ƒua yi le yi srɔ̃ susu. Aɖatsi eyɔ yi ƒe mo avi eɖo mo na yi mama eli anɔ xɔ fe gbogbogbo ke xe fimi zɔn ɖe yi kpɔɛ zɔn be ɖe me nye yi srɔn gbɔ tso ta yi le kuku ɖe nam be ɖe ma kpe ɖe yi ŋu ne ma kpe ɖe yi ŋu ne a ƒonu na yi srɔn ne ese ƒe mɔnu ke ya to o ale be me na o nya be ɖe enya teƒe dzo me ɖi eŋu o enya ya ɖe o ma kɔ afanja adja me alo akɔ yi adje alo akɔ fia adje o me ga tsi dzi o. Alai ke migawɔ akpa kemi tse yi. Mele eya tse gblɔ na o ge, gake enya ƒete ƒe vevitɔe ke. Nenye be Mister and Misis Anka wole ŋkɔnye sem le ŋdɔ ya, medo agbe ŋdɔ na mi. Mawu neyra mi. Nɔvi, nu, ne ame ɖe wɔ nua, edze be nàda akpe nɛ. Kɔsrã yi va yi ma. Mama Eli. mi be mikɔ etsidzega ɖo ɖawɔe be nàkɔ dzetsi nu yi ke fiae le ɖe edze mía ŋu. Mister and Misis Anka tso Glorious Land Sanctuary Church yɔwoe yram kple tsidzega. Mawu neyra mi. Mawu nedo ŋusẽ mi. Nuvi suetɔ yi ke awɔ na ame aɖe ɖe, Kristo be ɖe nyee ewɔe na. Ta Mawu neyra mi. Nɔvinye. Nya ya meda ɖe mia gbɔ le ŋdɔ ya ea? Ame aɖe ƒe avifafa nya. Gake nu yi ke ta madae ɖe mia gbɔe nye be miakpɔ ale yi ke xexea me kɔ le yiyim, nàbu tame viɖe hafi nàɖe afɔ ɖe woe. Nɔvinye, èvi dzidzi ɖee. Menye must wònye le srɔ̃ɖeƒe o. Ne èkpɔ woƒe TV dzi fifia la, wole kaƒomɔ da ɖe edzi ge, ate ŋu ayɔ. Gake tɔwòe nye be ne eyɔ ɖe, Dze agbagba nàlé mɔ na wò TV nàyɔ dui ke me tso kple ŋkɔwɔe ne mase ŋkɔ o. Gake mamae li be ne àna ne nànya be ɖe vidzidzi ɖee menye enuɖoanyi o nye le srɔ̃ɖeƒe o. Gbemigbe yina ɖe asigea do ƒe yina ɖe srɔ̃ɖeƒe kɔ taflatse Schnapp kple nuwoa me gblɔ be nenye be lɔlu ke meva dzi viwo ne ŋutsu ke metɔ do fu mo taflatse madzo le srɔ̃ɖeƒe ma o. Mewɔe nenema o. Yayra ko ya wònye. le srɔ̃ɖeƒe. Viɖe, nu yayra yayra ko ya wònye. Nane yi ke ana be dzidzɔkpɔkpɔ nenɔ srɔ̃ɖeƒee nye yayra, eya koe nye evi. Ga ate ŋu anɔ srɔ̃ɖeƒe ƒe yayra. Evi tsɛ yayra ma ko ya wòanye le míaƒe srɔ̃ɖeƒewoe. Ta ame yiwo ke agblɔ be oo taflatsɛ ne nyɔnua wo nya ɖee vɔ ŋkeke etɔ̃ ko, hɛ, nane be ɖe ma, nane be ɖe ma. Edzi via, mide agbagba miadzudzɔ. Mexɔe se be nenye be ƒometɔ mawo nɔ eme le ŋutsu ya fu ɖem nɛ ɖikaɖika, anye ne wosusua meyina ekpɔtsoƒe le srɔ̃ ŋuti o. Nɔvinye, srɔ̃ɖeɖe gɔme nye be mi kple nɔviwò mianɔ anyi kplikplikpli. And the two shall become one, be ame eveawo woatrɔ zu ame ɖeka. Ɖe míse wogblɔe be le adzɔgbeɖegbegbeyigbe ke woɖe wo nɔewo gblɔ be, For better for worse, eme wogblɔ be, Nenye be Vi mele eme o la, ekema mía dome akpã. Kpao. Viɖe yayra ko nye le srɔ̃ɖeƒe. Lé nya ke ɖe asi. Nɔvinye ate ŋu ayɔ ade nu míaƒe dzeɖoɖo me, eye nye hã mana wòanya le yi ke melé nya ya, fi yi ke meɖo ne nya ya. Ekema awɔe ade dzi ƒo na ame ɖe be ɖe mamae li ɖe ele be míanɔ abɔta ƒo nɛ. Ele dɔ wɔm ŋutɔ le Volta, Lamuganuto me kple beyond. Ayɔ faa. Ne eyɔ mi ɖe, dze agbana le mɔ na wò TV. Ne ma se ŋkɔ wò le aƒea me. Nya ya me da ɖe mia gbɔ ye ya le ŋdɔ ya yɔ faa na de nu dze ɖoɖoa me. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yike le mia yɔm tsoe. Ne nye be eyɔ ɖe, mia ƒe number ele dzedze fifala le TV ya dzi. Ate ŋu ayɔ mi. Ne eyɔ ɖe, dze agbana le mɔ na wò ƒe TV ne mia se ŋkɔ wɔ sia. Mega ɖu dze akɔ ne ve wɔ lo. edzi mega, dzi megaɖe le ƒo o. Gake nɔviŋtsui ma, edze agɔ le srɔ̃ dzi. Míaƒe nɔmba yi ke woate ŋu ayɔa, nɔmba mexɔe se be mile kpɔ go gake megale yɔ ge na mi tsɛ. Míaƒe nɔmba yi ke woate ŋu ayɔa. O, nɔvi gbãtɔ yi ke yɔ le kaa dzia, ele TV-a gbɔ le xɔa me ta ele fu ɖe blibo. Ne ete yi megbe. Nedzo le TV-a gbɔ, ekema mase eƒe ŋkɔ, ame si gbɔ nyemate ŋu aɖe eƒe biabia ŋuti o. Hello, nɔvi, ŋkɔ kple teƒe yi ke le mía yɔm tsoe. Hello. Hello, nɔvinye, ŋkɔ kple teƒe yi ke le mía yɔm tsoe. Mekuma yɔm tso Akatsi. Ok, Akatsitɔwo fɔa? De nu dze ɖoɖoa me gake dze agba nàlé mɔ na wò TV esia. Mase ŋkɔwɔe zɔ. Hello. Yeah. Hello, nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke le mía yɔm tsoe. Ya, ŋdɔ ƒe metɔ. Ameɖekua nye Ghana zɔ agba ye me yɔ tso ho. Ok.
Ɛɛ.

ya akpe akpe ya
mmeɖe kuku yo
akpe yo míaxɔ ame bubu ɖe dzi akpɔ ɖa hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke le míayɔm tsoe

because eh, agbe ya mea elolo nusianua dzigbɔɖi ye wɔni Yeah.
yeah. gbodzi ɖi eh, nyɔnu gbãtɔ ya ɔɖa ɔdzi mɔ yi ke dzi wòato akpɔ solution yi ke na be via mevafa mɔ hafi ɔɖa fɔ ma ta adze agɔ Emɔ Akpe. yi ke dzi wòato ne nyɔnua natrɔ gbɔ ve gbɔ yi kɔ wɔ ya
akpe Mm, ye nye nya yi ke le asi me. akpe yo akpe yo míaxɔ ame bubu ɖe edzi akpɔ helo nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke le mía yɔm tsoe Hello, mama Eli, meɖe ŋu Mawu neyra wò. Amen.
Ewoe le dɔ dzi, mele nu ƒo tso batɔ. Io.
Meɖe ku yɔm be Vivian. Iya.
Meɖe ku enye me se wo nuƒowo gba. Iya. Nime nime to te kpɔ abe gba neno. Iya.
Ŋutsua nya nu ya le gbɔa. Iya. Magblɔ ne be Mawu neyrae. Ya. Ale wòte dzɔ vevie, mete he le eme gbɔ. Mawu ƒo nu nɛ wòte le atsuƒa. Mawu neyrae kekeake. Mawu Ok. neyrae. Ɖe ŋutsu geɖewo hã ne wokpɔ eya, wowɔ nusɔsrɔ̃ gã le Ya. edzododo kple srɔ̃ɖeɖe me. Eya ta Ya. ale ne nya nu ma hã te do dzia, enya me e, wɔwɔe ɖi ƒe ɖeka ŋkee vi meva ale kɔ bat menya be Mawu laa.

Ele Amen. ke he eh, ŋutsu ma nɔ agbee ɖe. Iya, Mele eteƒe o. iya, Eye nu yawo dzɔ le míaƒe srɔ̃ɖeƒe gbe sia gbe. iya, Vevietɔ mía lɔ̃xowo, míaƒe srɔ̃ɖeƒomewo ta eke ne xlɔ̃ nu mía srɔ̃ƒometɔwo be ɖe. iya.

Tiabe na ɔfu ma va wo dzi no dzi vi ko va no kwa nyong je lo hana bana o vi e via be no ta si nyong je nti o jo. Ah.
Eɖe ya mi da ɖe enya dzi ba mɔ no de nu me ɖe. Ta na me ɖe ate ŋu asrɔ̃ eya akɔ xlɔ̃ nu ɖokuia mexɔe se be míakpɔe de dzesi be menye vi eya koe nye míaƒe nyawo le srɔ̃ɖeƒe o. Akpe. Akpe. Ya, yo, dzeɖoɖoa le vivi, gake nya yi ke magblɔe nye be, ne mikpɔ míaƒe kaƒomɔ fifi la, eyi ke miate ŋu akɔ do alɔ Mamaili ƒe wɔna be amenuveve ɖe netu mí be míate ŋu aƒle ka ɖi tete akɔ wɔ dɔ le aƒea mea, miate ŋu ayɔ kaƒomɔ ma alo aɖo ga ɖe kaƒomɔ ma dzi. Menye ɖe Mamaili ƒe fon dzi o. Ɖoe ɖe kaƒomɔ ma dzi. eyi ke ate ŋu aƒle nu vi ɖe, dziɖegbeŋusẽ alo kaɖi vi ɖe be woakɔ wɔ dɔ. Menye nenema oa? Miakpɔ be mi mele dɔ ɖeke wɔ le aƒea me le fiya o. Akpe. Yoo. Hello. Hello, nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke ele mia yɔm tsoe. Ŋkɔ nye nye Maƒomɔ. Ok. Mia yɔm tso Kati.

Hello. Hello.
Iya, kɔ gbe dzi na mi vi ɖe sia. Beleku nye ŋkɔ nye Christiana da ɖe dzi. Ok. Meyɔyɔ tso Dzuakpɔ. Ok.
Eh, Beleku magblɔ ŋutsua medze wòagba kura o, ele be wòagbo dzi ɖi. Iya. Ele be wòagbo dzi ɖi. Iya.
Esrɔ̃ɖeƒea dzigbɔɖiƒe nyae, ele be wòagbo dzi ɖi. Fifia fi wòva de dzesi be eye gbɔe fɔ ta tso hafi via me vava mo ta ne dzɔgba gbɔnɔ tsi nyɔnua gbãtɔ yome woakplɔe vɛ. Akpe. Akpe.
Yo, akpe. Akpe. Uh. Yo. Hello.
Hello, nɔvi ŋkɔ kple teƒe ke le mia yɔm tsoe. Mekɔ yɔm be Daniel, mele ŋkɔ tso Barras. Okay, ho Barras a. Meɖekui.
Ok.
Ɛɛ, meɖeku ɖi. Eyiwo katã enye kpɔɖeŋu ne mía esrɔ̃tɔwo. Ya.
Ye gbãe nye be dzigbɔɖi. Ya. Ye nye ŋusiaŋu.
Ya.
Ŋusiaŋu míawo le agbe me, ele be míaku Mawu si ŋu. Ye.
Elabe Mawue nye nuwo katã wɔla. Eye míeyi srɔ̃ɖeƒea, aɖo hafi míaɖe srɔ̃ le Kristo mea, míeyina Mawu ƒe ŋkume. Míekana ta ŋu ne Mawu. be yeah. nya le nya kple ye kple ye srɔ̃ domi eku kple subɔsubɔ eŋu wɔme etɔ̃ ye nye ŋugbe mi dona mi me dona ŋugbe be ne vi me vɔ mi egbe mi enu o tata fasi ne mi de mi enu ne mi de mi enu vi me vava mua ele be mi yi ɖe mawu ƒe ŋkume fifia mawu ƒe ame vava be atike wɔƒewo li fia kpakpakpa ŋzã Wo ƒe nyɔnua yo srɔ̃ o. O leke mía me ŋkee dzɔdzɔm be ye kɔdze mia yi kɔdze ave do mia nɔewo kpɔ. Nu ye nye problem a? Dɔkta wo gblɔe na mi. Kafo yi ke mia ɖea, ne mia ɖe. Gake me ye mia tso le mia ɖokui si ɖe. Eyi ke me dze oa, mia nɔa mo fifia ɖomahi a te nye to hehe. Mawu le ŋutsua nɔa yi problem ɖe ke me tso gbɔ. Gake afɔ he wo va ɖea. Mawu, Mawu ƒe nuhia ɖo, Mawu ƒe dzikua ɖo sese. ta ɖo ma ya te nye problem ɖeke me tso ŋutsu ɔgbɔ asi o gake afɔ yɛ ke wòno ne wòɖea Yeah. yekɔ be yeaɖe eƒe ŋusẽ vi ɖa kɔkɔkɔ fii Akpe. ta agbe he míele le srɔ̃ɖeƒea dzi gbɔɖoe nye ŋusiaŋu Akpe. eƒe ŋusiaŋu aɖo mawu ƒe ŋkume elabe mawue nye míaƒe tatɔ Ya.
ta ame ɖe koe ko magblɔ nɔvia be nene mewɔe mewɔe nyui ɖe o Ee. mewɔe nyui ɖe kura o Akpe. ta ne ɖe kpukpui ne eƒe mawu be mawu natsi eƒe vodadawo kɔfi Ak- Ya. akpe na mí Ya. katã Akpe. akpe yo nɔvi aɖewo di be yewoanya nɔmba ta mele yɔ ge e hafi míagaxɔ ame ɖea zero five four tri zero tu zero eit tri tri zero five four tri zero tu zero eit tri tri eyae nye míaƒe kaƒomɔ gbãtɔ. Megale evelia yɔ ge gake maxɔ ame ɖeka ɖe edzi gbɔ. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe ke le mía yɔm tsoe. Hello.
Ya.
Hello.
Ya nɔvi ŋkɔ kple teƒe ke le mía yɔm tsoe. Touch media. Ŋkɔ ŋkɔ nye Lisbeth mele yɔ tso ho. Yo anti Lisbeth efɔa.

ŋutsua medze agbɔ sia mm. medze agbɔ
dzigbɔɖi mm. dzigbɔɖi koe nye la srɔ̃ɖeƒe eyae xɔ nu le fiawo si tsɛ la mm. ta akpɔnɔ ne nye hã mekpɔ gaɖe ko ɖe makɔ makɔ do aɖe akɔ kpe ɖe mɔ ee nakɔ ekɔ de míaƒe kaƒomɔ yi ke mi da ɖe nua dzi be mi kɔ ƒle kaɖi mawu ne yra wɔ be gblẽ nenema sia adi gana wɔ tsɛ wɔ aɖo yi ɖa sia. Yo, ɛɛ, nɔvinye, ame yiwo katã le mía yɔmɔa, eye ame yiwo katã mama eli. O, eg, mega, eg, eg, wana, nɔvinye, mi do alɔ wana ya. Hello. Nenye be àdi be àdo alɔ mía, nàkpɔ kaƒomɔ yi ke le míaƒe TV dzi fi for, for support. Àte ŋu ade nu vi ɖe me be nokɔ ƒle ka ɖi. Mi mele babia be míakɔ aɖa kple aɖu alo akɔ wɔ naneke le aƒeme o. Eyi ke míazã. akɔ ƒle dziɖegbeŋusẽ akɔ wɔ dɔ le aƒea me hafi nyawo woanɔ mia gbɔ ɖo. Ame aɖe hã anɔ nu srɔ̃m tso mea, eya ko biam mi le. Akpɔe be eyɔ. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yike ele mía yɔm tsoe. Hello, ŋkɔ nye nye Mavis me yɔ tso agɔto me. Yoo, wole ɔ yɔ tso fika? Agɔtɔ me. Agɔtɔ me, yoo, de nu míaƒe dze ɖoɖo me faa. Mavis sigã tso agɔtɔ me. Ok, de nu míaƒe dze ɖoɖo me faa aunty Mavis. Agɔtɔ me. Yea. Let's go on. Medo Midzo. gbe ne mama Eli. Iya. Mama Eli woe le dɔ dzi kaka Mawu neyra wɔe. Akpe.
Mía nɔ mía foa Ya. ekpɔ be yi dze agɔ Mm. eye wòse eɖokui gɔme Ya. eye wòlé afɔ ne ewoe mía nɔ be nàkpe ɖe yi ŋu. Mawu ɖi ekpe ɖe eŋu ne mí ta. Mawu yeah. di ekpe ɖe eŋu, ya ŋutɔ hã ne gbɔ didi ne ɖe kuku ne srɔ̃, ne srɔ̃ ne kpɔe kɔfe, ne ŋutifafa ne va ta, wòe le dɔ dzi kaka vɔ ma Mawu ne yra wɔ lo. Yeah.
Akpe. Akpe. Akpe. Yo. Míaxɔ ame bubu ɖe dzi akpɔ. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke ele mía yɔm tsoe. Yo. Ke enya yi ke magblɔe nye be ne àdi be àdo alɔ míaƒe wɔna ɖe, mena minya be menye dɔtatɔwo kokoko eyae ado alɔ mí o, gake dɔtatɔwo tsɛ miate ŋu ayɔ mí be míava wɔ advert na mi. Ekema nenye be wò tsɛ èle e, e, alɔ dom mía, ekema míawo hã míanɔ nu ƒom tso woƒe asigba ŋuti na wò. Àte ŋu ado alɔ wɔnaa. Be ɣeawo katã ya, Wɔna ya ne wòanɔ aƒea me na mí be míanɔ nu srɔ̃m le eme ɣeawo katã ɣi. Mawu neyra ame aɖe be ewɔ nenem ƒe dɔdeasi ya. Míaƒe kaƒomɔ yi ke ate ŋu akɔ ado alɔ wɔna ya, míŋlɔe da ɖe míaƒe TV dzi fiflaa, ate ŋu ayɔ nenem ƒe kaƒomɔ ya akpe. yo hello yo ee magblɔe be ne ame aɖe di be ne akpɔ míaƒe wɔna ya mele tv gbɔ wa ate ŋu ayi ɖe facebook akpɔe ele dzedzem fifla live le facebook hã nenema akpe ya touch tv or touch fm yo míate ŋu agagbɔ ayɔ namba velia yi ke woate ŋu ayɔ ado alɔ alo be woate ŋu ayɔ Ade nu dzeɖoɖoa me. Eyae nye zero five nine six four two nine seven four two, zero five nine six four four two nine seven four two. Eyae ate ŋu ayɔ. Eyae ate ŋu ayɔ. Ale be nenye be àdi be ne àdo alɔ míaƒe wɔnaa,

eight two three four seven yae nye nɔmba yi ke dzi ada nane ɖi yi ke mena minya be tukui aɖeke me tukui akpa o. Ten cedi, twenty cedi faa menye ga biam míle le sɔlime o. Gake nenye be àdi be míaƒe wɔna naɖo mia gbɔ le ɣeawo katã ɣia, nenema ya wòle be ne nàwɔe ema. Eye sɔlihawo hã, miate ŋu ado alɔ mí. Dɔtatɔwo, miate ŋu ado alɔ wɔna ya. Wɔna ya menye ame yi ke nye dɔtatɔ ɖe teƒe yae ɖoe. yi ke wɔe be ekɔ ga kɔ le naneke o, ake boŋ nenye be miwɔe nenema, ate ŋu awɔe be nenye be ame aɖewo le yi ke nye ame gblɔewoea, woate ŋu akɔ ado alɔ yewo hã. Mena minya be ahosiwo, yewoe ta koŋ mile wɔna ya wɔ kple susu be megbee ɖe, leke woƒe megbe anɔ. Nɔvinye, awɔ nuku na be ahosi geɖewoa, taflatsenu yi ke woaɖu hã, enye na kuxi na wo. Nenye be miate ŋu ado alɔ mí ade ga nudzraɖoƒea? Why not? Dɔtatɔ ya ate ŋu awɔ aɖoɖo akplɔ ahosiwo va aƒea me awɔ nane na wo. Akpe. Yoo, ate ŋu ayɔ ade nu míaƒe dzeɖoɖo ya me. Akpe. Ale be nenye be èdi be ne yeakpɔ mí le Facebooka, àte ŋu ayi Facebook hã akpɔ míaƒe wɔna ya. Touch FM, Touch Radio, Touch TV, àte ŋu akpɔe live hele dzedze fifla le teƒe ma. Nu yi ke magblɔe nye be, Nya nɔviŋutsu ya. Ekpɔ eɖokui dze sii be yedze agɔ. Míaxɔ ame ɖeka ɖe edzi atrɔ va. Hello nɔvi ŋkɔwò kple teƒe yi ke èle mía yɔm tsoe. Mía nɔvia ege le kaa dzi ta ate ŋu agbugbɔ ayɔ. Ate ŋu agbugbɔ ayɔ mi. Ewɔ abe mía nɔvia e, ebia ge ɖe eme gake e, e, eka, eka nu mesẽ o. Hello nɔvi ŋkɔwò kple teƒe yi ke èle mía yɔm tsoe. hello
Good evening. ya nɔvinye fiae
Fia yi sɔmi tɔ. edɔ la Mama li wole dɔ di kaka. amen
Mawu ne yɔrɔ gbogbo ɖe. amen Ok. Eh, nyavi ke ɖe asi ne ŋutsu akɔ be ŋutsu ma dze agba o. eya Medze agba o. Mhm. Ke nua ti yi ma edzi be ɔ yi kɔ dze wa tse ko no nyo ko ba me ka gbe fɔ ta le. Akpe.
Ba me me te o ma yi ka si va le nyo wa nya me me ja gbo. Yeah. Me ja gbo ta le to yo ba de ko nyo wa. Yeah. Akpe.
Akpe.
Ko le to. Akpe. Yeah.
Akpe. Yo. Ame ɖe be ŋutsua me dze agbagba o, ele be ne wòatrɔ ayi ava ɖe kuku na nyɔnuɔ le anikɔɖemea, nenema wòle be wòayi ema. Míaxɔ ame bubu ɖe edzi akpɔ. Hello, nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke èle mía yɔm tsoe. Hello, kɔ gbe dzi na mí viɖe nɔvinye. Míaxɔ ame bubu ɖe edzi, mía nɔvie metɔ ŋutɔ ɖe edzi o. Hello, nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke èle mía yɔm tsoe. Hello.
Hello. Yes.
Ewa be mama kɔ fone kɔ de ɖevia si be ne yɔ mi. Hello. Mede tutu metsɔ da. Meva kpe ɖe Davidis metsɔ da. Yo. Ne yɔ ɖe megakɔ fone de ɖevia si o. Ɖevia mate ŋu anya nu yi ke wòagblɔ sia akpe be ese me na mi akpe. Míaxɔ ame bubu ɖe edzi. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke ele mía yɔm tsoe. Mía nɔvia metɔ ŋutɔ ɖe kaa dzi tututu o. Ale be ame ɖewo tsɛ wova le míaƒe nɔmba yi ke woatea kɔ nu vi ɖe de dzi na mía, wova le eya boŋ yɔ. Eya miade nu yi ke le asiwò faa, lɔlɔ̃nu faa ade eme be Mama Evelyn ƒe program ne wòayi edzi. Ale be ne edee maa, ŋkɔ yi ke woava dzie nye Touch TV, Touch FM. Ke. Efia be wò hã èdze agbagba be yi ƒe wɔ nenɔ nu ka me? Nenɔ wɔ zi eme ema. Mí mele ga biam be míakɔ wɔ nu bubu aɖeke kɔ wu edɔ yi ke míkɔ le wɔ le aƒea me yi ke nye dziɖegbeŋusẽ kaɖi alo nu yi ke míaƒle akɔ ana be edɔ ya ne wòayi ŋgɔ. Mawu yra wò nenye be èwɔ nenem ƒe dɔdeasi ya. Míaxɔ ame bubu ɖe edzi akpɔ. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke èle mía yɔm tsoe. Hello. Dɔnɔkɔdzi, dɔnɔkɔdzi. Ok, ame ɖe be yi le yɔyɔ tso dɔnɔkɔdzi. Míase gbɔwɔe. Hello. Oh, mía nɔviwo ƒe ka metɔ le tɔtɔ ɖe edzi azɔ. Ok, ame aɖe nege ɖe eme míkpɔ. Hello. Hello. Yoo, ewɔ abe mía nɔviwo metɔ le tɔtɔ ɖe edzi tututu o. Ɛɛ, nɔmbae, ele dzedze le miaƒe TV dzi hafi. Nɔmbae nye 0596429747. Hã, ame ɖe ge ɖe eme nu kpɔ. Hello, nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke le mia yɔm tsoe. Hello. Hello. Mía nɔvia le TV gbɔ ta eƒe ŋkɔ metɔ le ɖiɖi tututu o. Yo. Míaɖee ɖa le ka dzi na ame bubu ɖe age ɖe emea ekema míaxɔ eya boŋ ɖe edzi. Hello nɔvi ŋkɔ kple teƒe yi ke le mía yɔm tsoe. Yo. Ke Ẽ, ewɔ abe ɣeyiɣi tsɛ edze tsi titre ɖe mía ŋuti ta. Nya yi ke magblɔe nye be míadze agbagba ne míalé míaƒe agbe kplɔ se me ɖe asi, elabe ese eya wokɔ kplɔna du. Ese le Ghana si. Màtso awɔ nu yi ke medze be nàwɔ o. Màtso awɔ nu yi ke anye nu tovo aɖe fu na ame aɖe o. Tɔwòe nye be wò hã nàdo alɔ míaƒe wɔna ya dɔtatɔe. Ame yiwo ke woadi be yewoado alɔ míaƒe megbe, míaƒe program yi ke nye ke megbe aɖee yi ke wɔm míele fi fla be míakɔ akpe ɖe ahosiwo ŋuti, míakɔ afa akɔ na ahosi aɖe, míakɔ aɖe ame aɖe yi ke le toto, tete ɖe to aɖe kpɔm le teƒe aɖea, miate ŋu ayɔ. Ale be nenye be wòadi be nèado alɔ míaƒe wɔna ya, àte ŋu ayɔ nɔmba yi ke le dzedze fi fla le wò TV dzi. Nenye be màdo be míado. boblo ɖe eƒe asigba ŋuti alo awɔ advert ne yewoa nuvi sue yi ke le asi wòa, woate ŋu kɔe ade míaƒe nɔmba yi ke le dzedze le kaƒomɔ dzi. Ame bubu aɖeke ƒe nɔmba manye nɔmba yi ke azã ade ga dzi o, kɔ wu nɔmba yi ke le dzedze fifi la le míaƒe kaƒomɔ dzi. Ade ga viɖe eme, eye ne èdee emea, nàna míanya be yi asi me si èdee eme be míate ŋu ada akpe na wò le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi. Ke dɔtatɔwo, miate ŋu amia asi mí be míava ava awɔ coverage ale be nenye be míaƒe wɔna dze egɔme koa, míawo hã míado boblo ɖe wò asi gbãtɔ na wò. Mawu neyra mi be mitɔ ŋga ɖo to mí le egbetɔ me eye nya yi ke mída ɖe mia gbɔa, nya yi ke nye nu gbãtɔ yi ke wɔ ge míle le nya ya me enye be Aƒetɔ kple Aƒenɔ ya ɖe woɖe wo nɔewo, woɖe wo nɔewo le aƒeme ɖeɖekɔnu nyuitɔ nu ale be míage ɖe eme ale míayɔ. alo amia si míanɔ yi ke wodze agɔ vevie ale dzi le, ale be míagblẽ xɔmenya. Nenye be ŋutifafa va la, ekema míada akpe ne Mawue nye ema. Gake le wo katã mea, ame aɖe nasrɔ̃ nu tso enya ya me. Menye vi eyae nye yayra le srɔ̃ɖeƒe o. Via, alo be eyae nye nu yi ke nye mandation alo be nane yi ke wòle be kokoko. ne wòava eme le srɔ̃ɖeƒe o, ke boŋ avia yayra ko wònye, excuse me to say, yayra eya ko wònye le srɔ̃ɖeƒe. Gbeigbe ke mido asi ge, gbeigbe ke miɖoe be yewoazu ŋutilã ɖeka, menye vi enye nui ke mikɔ ɖe ŋgɔgbe gbã o. Ame aɖe nase nya ya me. Ta nenye be vi mele vava o ɖe, miyi klo dzi, miaɖe kuku na Mawu. Eyi nyuietɔ ɖe, akɔ miawo tsɛ mia tɔ na mi. Taflatse nenye be meva o kura tsɛ ɖe, Esrɔ̃wɔe nenye nɔvi na wò, nenye vi na wò hã nànye nɔvi kple vi na eya ma, elabe menye kokoko evi eya ya ƒo nuwo katã ta o. Yayra ya nye vi, ega hã yayra wònye le srɔ̃ɖeƒe. Mègakɔ vi kɔ ɖe ŋkume nàwɔ nu tovo aɖeke ɖe nɔvi yi ke èɖe yi ke mizu ŋutilã ɖeka ŋuti o, eye mèxɔe se bea, ɣeyiɣi nyuitɔa, mamae li. Agakɔ nya yawo katã ada ɖe mia gbɔ, lé yi ke mikɔ ge ɖe nya ya me. Leyike mikɔ wɔ nya ya, leyike mikɔ sɔ ve nya ya, minya mɔ wo maga ɖe agblɔ nenye be amenuveve aɖe ava teƒe aɖe be nyɔnu ya, mia nɔvi nyɔnu ya ate ŋu ase nu gɔmea, ke hetsoboe ya me xɔe se be mia tɔ ya adzi eye e o be come no come e or see sin no more ta me xɔe se nenye be Mawu ve mia nu. Mía nɔvi ya tɔ ŋdo le nya ya mea? Nyemexɔe se be agadze agɔ le mía nɔvi ya dzi o. Nenema wòle be ame aɖe hã nasrɔ̃ nu tso nya ya me. Nɔvinye, wò hã kpɔ kpɔɖeŋu ya nàsrɔ̃ nu tso eme, eye nànya be nenye vi eya koe nye míaƒe nu yi ke ta míegena ɖe srɔ̃ɖeɖe me o, yayra ya wònye. Gahã yayra ya wònye le srɔ̃ɖeƒe, nenema ke vi hã nye yayra le míaƒe srɔ̃ɖeƒewo. Mefia be Evi mele vava o ta aƒea me natrɔ zu boxing ring. Nɔnɔnɔnɔnɔnɔ. Mava eme nenema hafi o. Mava eme nenema hafi o. Àte ŋu ado alɔ míaƒe wɔna ya. Mègale egblɔm ake. Nenye be àdi be àdo alɔ míaƒe wɔna ya, dze agbagba nàyɔ kaƒomɔ yi ke le dzedze le wò TV dzi fifila. Lé yi ke míawɔ aɖo gbɔwò. awɔ coverage alo awɔ woƒe nu yi ke míakɔ ado boblo ɖe wò hã wò asigba ŋuti alo wò dɔwɔƒe ŋutia, míana wòanya. Nenye be àdi be àdo alɔ mí ɖeɖe koa, nɔvi, ekaƒomɔ le dzedze. Ne eyɔ mía, ana míanya be èyi asi me si yeadi be àdo alɔ míaƒe wɔna ɖeke me tukui o. Lé yi ke míawɔe aɖe ame aɖe le fukpekpe aɖe me eya ko wɔm míle. Nu sia nu yi ke míasrɔ̃ le teƒe ya le ɣeawo katã ya Eɖena ame aɖe ƒe agbe tso tsɔtsrɔ̃ me. Nye ame yi ke ave ame aɖe nu be wòado le eƒe kuxi aɖe me. Kɔsrã yi ke gagbɔna agbe mɛmlɛ, eku ɖe agba mamɛ li aganɔ aƒea me kple ame kpekpe aɖewo. Agaɖe nu yi ke le dzɔdzɔm le míaƒe srɔ̃ɖeƒe yi ke míaɖe ŋkɔ nɛ ko be Say No to Abusive Marriages and Relationships alo be Megakpɔtɔ Nànɔ srɔ̃ɖeƒe yi ke ʋunyaʋunya kple tɔewo le o. Ɣe yi ke awɔ ado le ema? Wɔ ɖeka kple mí le kuɖagbe. Makpe ame kpekpe aɖe ava aƒea me yi ke wòava ɖe nu me na mí abe ale yi ke míwɔnɛ le kuɖawo katã gbe. Memleɖawo katã gbea ke megbe aɖee. Nu kae èwɔ kɔ dzra wò megbe ɖo? Mena minya be menye ɖe àku vɔ hafi adzra megbe ɖo o. Akpe be Migawɔ ɖeka kpli mí gakpɔtɔ le Touch TV. Megadzo le Touch TV o, wɔna geɖewo agayi edzi. Bye bye.